Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cwrdd â phobl ac yn eu cefnogi drwy digwyddiadau mawr bywyd ers blynyddoedd lawer. Geni plentyn, dechrau priodas, Neu rhywun yr oedden nhw'n ei adnabod neu'n ei garu yn marw. I rai pobl, mae dod i'r eglwys yn rhan o'u bywyd pob dydd. Pam fyddan nhw eisiau seremoni neu wasanaeth, does 'na nunlle arall fyddan nhw yn ei ddewis. Ond i lawer o bobl eraill, dod i'r eglwys ar gyfer y digwyddiadau mawr hynny yw'r tro cyntaf, neu efallai'r unig dro, y bydden nhw yn clywed y newyddion da am gariad Duw ac yn cwrdd â phobl Dduw yn yr ardal leol honno. Rydym yn galw'r digwyddiadau mawr hyn yn ddigwyddiadau bywyd. A thros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o waith ymchwil wedi ei wneud er mwyn gwrando ar leisiau'r rhai sy'n dod i gysylltiad â'r Eglwys ar yr adegau arbennig hyn. Beth yw eu profiad o'r Eglwys? Beth yw eu barn? A sut maen nhw'n teimlo? Ochr yn ochr â'r gwaith ymchwil hwn, bu llawer iawn o fyfyrio ar y Beibl, Ac mae tair egwyddor graidd wedi deillio o hynny, denu, meithrin a gofal. Dyma'r hyn rydym yn ein galw'n hanfodion cenhadu trwy defnyddio digwyddiadau bywyd. Felly, yn gyntaf, mae denu pobl, yn fwy na eu denu nhw i ddod i'r eglwys ar gyfer gwasanaeth neu seremoni, Mae'n golygu gwneud pethau sy'n eu denu nhw at newyddion da cariad Duw, fel y cafodd ei ddatgelu drwy Iesu Grist, ac efallai y bydd yn eu denu i ddilyn taith ffydd trwy weddill ei oes. Ac o fewn diwylliant lle nad yw pobl bellach yn gwybod beth yw diben adeilad eglwys, na'r hyn sy'n ei gael ei gynnig yno, Mae gweithio ar eu denu nhw yn bwysig iawn. Yn ail, mae'n golygu meithrin dealltwriaeth gyda'r rhai sy'n dod ato ni yn ystod y digwyddiadau mawr hyn. Y gwir amdani yw nad diwylliant sydd wedi stopio mynd i'r eglwys ers un neu ddwy genhedlaeth yr ydym yn byw ynddi. Ond yn hytrach, rydym yn byw mewn diwylliant lle, o bosib, mae 'na bump neu chwech o genedlaethau wedi bod ers i'r teulu fynychu'r eglwys. Does gan nifer fawr iawn o bobl ddim syniad beth yw pwrpas yr eglwys bellach, na beth sy'n digwydd yn ein hadeiliadau ni. Gall ein hadeiliadau eglwysig fod yn llefydd anghyfarwydd iawn. Ac mae yna mwy a mwy o bobl nad ydynt erioed wedi camu dros y trothwy. Allwn ni ddim cymryd dim yn ganiataol bellach. Felly, rhan o'n tasg ni yw datblygu dealltwriaeth y rhai sy'n dod aton ni. Dealltwriaeth o'r hyn ydyn ni a beth yr ydym yn ei wneud. Gellir dadlau, fodd bynnag, ei bod hyd yn oed yn bwysicach ein bod ni nawr yn meithrin dealltwriaeth o fewn yr Eglwys. Mae gan yr Eglwys nifer o ddoniau, gan gynnwys y gallu rhyfeddol i wybod beth mae pobl yn ei feddwl heb hyd yn oed ofyn iddyn nhw. Dim syndod, felly, bod yr holl ymchwil fu'n rhan o brosiect Digwyddiadau Bywyd yn seiliedig ar wrando. Wrando ar syniadau, teimladau a chwestiynau pobl go iawn sydd wedi dod i gysylltiad â ni. Mae'r ymchwil hwn wedi ein helpu i ddeall profiad pobl ar adegau allweddol fel hyn, a deall hefyd sut y mae modd i ni adeiladu pontydd atynt a chreu cyswllt â nhw. Ac yna'r drydedd egwyddor, sy'n rhan o broject Digwyddiadau'r Bywyd, yw ein bod yn cael ein gweld fel sefydliad sy'n wirioneddol ofalgar. Yn syml, mae hyn yn golygu ein bod yn ymdrechu hyd orau ein gallu i wneud pethau cystal ac y gallwn, fel fod pobl yn gadael gydag atgofion cadarnhaol o brofiad cadarnhaol. Yn ogystal, mae'n ddyletswydd arnon ni i gyd yn yr Eglwys i ddatblygu arferion da cyson, fel bod profiad cadarnhaol pobl o bresenoldeb Duw a phobl Duw yr un fath ym mhob man, p'un a ydyn nhw'n mynd i briodas yng Nghaerdydd neu mynd i Lanllanast yng Nghaernarfon. Denu, meithrin, gofal. Dyma'r egwyddorion a ddefnyddiwn er mwyn estyn allan a chysylltu â'r rhai sy'n dod aton ni yn ystod y digwyddiadau arbennig yma yn eu bywydau.